Ýer ýüzünde erkekleriň sany aýal maşgaladan has köp. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 2015-nji ýylyň statistikalarına görä, 1960-njy ýyldan bäri erkekleriň sany aýal-gyzlardan gün geçdikçe köpelýär. Ýöne käbir ýurtlarda erkek maşgaladan gytçylyk çekýän ýurtlar bar. Bu wideomyzda size ol ýurtlardan biraz gürrüň bermekçi. Wideomyzy halasaňyz, wideomyza laýk basyp, bize goldaw berip bilersiňiz. On nomer Portugaliýa. Ýewropa ýurtlaryndan biri bolan Portugaliýada erkekleriň sany aýalaryňkydan azdyr. 10 million ila sany bolan Portugaliýa 53% aýal-gyzlar ýer alýar. Bir wagtlar agyr geçen ekonomiki krizisde iş güýjüniň esasy bölegini hem aýal-gyzlar edipdirler. Ýewropanyň ilat sanynyň iň az ösýän ýurdy hem Portugaliýadyr. Nji nomer, Italiýa. Ilat sanlarynyň iň köp ýitirýän ýurtlarynyň biri hem Italiýadyr. Italiýada aýallaryň köp bolmagy we erkekleriň-de bir çagadan köp islemeýänlikleri ilat sanynyň haýal ösmegine sebäp bolýar. Italiýa hökümeti ilat sany az bolan raýonlaryna Täze göçüp gelen maşgala aýlyk iki müň ýewro berjekligini planlap gelýär. Sekizinji, Ermenistan. Ermenistanda erkekleriň käbir sebäplerden dolaýy taryhda erkeklerini has köp ýitiripdirler. Köne söweşleriň bolmagy netijesinde Ermenistan öz erkeklerini hem köp ýitirdi. Aýal-gyzlaryň mekany diýlip bilinen Ermenistanda erkeklerden aýal-gyzlaryň köp işleýänligi görülýär. Ýolda hem bir erkegiň ýanynda birden köp gyz maşgalanyň görülmegi geň görülmeýär. Ýedi, Russiýa. Iki müň onunjy ýylyň ilat sanyny netijesinde Russiýada aýal-gyzlardan erkekleriň sany gaty az çykdy. Esasanam Moskwa şäherinde gyz çaganyň has köpelýänligi bildirildi. Erkekleriň az bolanlygy üçin Russiýanyň gyzlary daşary ýurtlara durmuşa çykyp öz durmuşlaryny dowam edýärler. 6. Estoniýa Erkek gytla çekýän ýurtlardan ýene biri Estoniýa. Ilat sanynyň %54%-i aýal-gyzlardan ybarat. Estoniýa bagly bu kiçijek obada diňe aýal-gyzlar ýaşaýar we aýal-gyzlar tarapyndan ýöredilýär. Erkekleri balykçylyk bilen meşgullananlygy üçin oba käwagt gelýärler. 5. Litwaniýa. Litwaniýada erkekleriň sany aýallaryňka görä 5% azdyr. Bu hem ýurda erkek turistleriň has köp gelmegi we gyzlara lakat eden erkeklerden erkeklere lakat eden gyzlaryň has köpdügini turistler aýdypdyr. Döwlet dolandyryş edaralarynyň başlarynda hem aýal-gyzlaryň, galyberse-de prezidentde hem bir aýaldyr. Dört, Ukraina. 2009-njy ýylda ilat sanawynyň netijesinde aýal-gyzlaryň sany 3 million 160 müň esse erkekleriň sanyndan köp çykanlygy bildirilipdir. Ukrainanyň günbatarynda ýerleşýän Kiýew şäherinde soňky ýyllarda çaga gyzlaryň has köp dogulýandygy aýdylýar we Kiýew şäheri Ýewropanyň iň owadan şäherleriniň biridir. Üç, Awstraliýa. Soň döwürlerde Awstraliýada erkek gytlygy ýaşanýar. Bu ýagdaýyň öňüne geçmek üçin gyzlar özleriniň söýgüsini tapmak üçin başga şäherlere gidýärler. Sidneý we Melbournda ýaşaýan ýigrimi ýaşyň üsti, otuz ýaşyň aşagyndaky gyzlar özlerine görä partner tapmakda gynanýanlygy üçin çöptutan şirketleri guruldy. Bu şirketler awtobus doly gyzlary erkekleriň has köp ýaşaýan şäherlere äkitýärler. Iki. Islandiýa. Tebigatynyň owadan bolmagy we ýaşamak üçin iň gowy ýurtlardan biri bolan Islandiýada erkek gytlygy ýaşalýar. Owadanlygy bilinen island gyzlary erkekleriň sanynyň az bolanlygy üçin durmuşa çykmakda gynanýarlar. Erkek turistlere durmuşa çykýan island gyzlary we island hökümeti bu ýagdaýyň öňüne geçmek üçin öýlenmäne gelen erkeklere aýlyk bäş müň dollar berjekdigini aýdypdyr. Galyberse-de bu habaryň ýalanlygy mälim boldy. Bir, Letoniýa. Ingliziýaň gurulmagy BBC-niň habaryna görä Letoniýa Sowetlerden aýrylan döwründen kapatilizme, erkeklerden aýal-gyzlarynyň çalt öwrenişikligini habar edipdir. Bu hem aýal-gyzlaryň bilim derejesi erkeklere görä biraz ýokarydygy aýdylypdyr. Letoniýada aýal-gyzlar erkeklere görä on iki ýyl has köp ýaşaýarlar. Letoniýa uniwersitetiniň sosiolog mugallymy bilim alýan ýaşlardan elli esse gyz bilim alýan ýaşlaryň köplügini nygtap geçipdir.